Tun ngai ka vang ve eng nge thawh thin a. A vang ang chu tun ngai chu lo thawt tho a ngai lawm. Lo thaw ngai a fe tlat mai a. Chuvangin fe a ngai a. Fe ngai a. Lo in nei. Ni e, Mizo chu maw hmanah pi leh pute hun lai takin maw Kan lo te ka nei thin a. Lo kan nei thin a. Aww. Apan mak. Kha kha lo lo tlo pai a ngai thin a chuang in tun lai chu vang thin ni hi. A ni chu. Ngo rawh aw a hmasa in i subscribe kha khawnga in ka rawn dil chu hei i Zoram chhana pa hi ka khawm leh zawk dawn a eng nge i va vang ve ka tia hei a hmanlai tang tawh in. Kan mizo pi leh pu te chu lo kan thlo thin lawm, lo kan nei thin lawm a ti ve tlat mai a, i nge ni le? A ni lo. Lo chu i tho mek maw? Aw, tho mek e, tunglai lo fai chu maw? Aw. Nu Sam, Nu Sam. Umm. A tho mek ang aw. Nu Sam te an ti ve kanglang. Aw. Emaw emaw. Nu Sam, Nu Sam.

Phui nuaih khan pawt tit ta tur aw. Aw aw aw. Kha kha nu phui tit a. E, khani lo. Lo. Thlai ho kha a lo tliak. Aw, tliak hma khan maw le. Um um um. Anih chu. Ih, engtik a mi maw? Nu phui tih chu engtik maw? First.

A ani a nia chhan chu Mizoram hi hmun hran hran ah kan awm a, chhak lam, thlang lam, chim hmar kan sawi dan pawhin ang lo maithei mahse Mizo tawng ni thin chu kei aiin hei i hre zawk tlat mai a. Pawh chhiat ti tho. Pawh chhiat ti tho. Eng chu nge pawh chhiat ti tho chu? Tial kha maw? Pawh chhiah. pawh chhiat ti tho. Ti tho aw. A sawi dan kha kha kha a vawi hni na mi hnu hnu thial kha hnu thial kha a vawi li na mi a vawi hni na nge ai vawi li vawi li maw aw vawi li vawi li na chu aw hnu thial kha i sawi dan chuan a thial ti tho thial ti tho chuan chu lo engtin nge ti tho i tih kha pawh chhiat aw pawh chhiat ti tho a ti a a vawi li na chuan hming avanga ve hming pathum nia maw le.

Comment ah hre mai dawn nia min sawi sia sawi fia fek ang khawngai teng in lo sawi fia ru kan keimah sawi kha dik leh dik lo chu enge dik tak in sawi sawi leh nia a chhan chu keimah an ka complete thei lo chutiang in an ti ngai lo tih kha ka hre lo tlat mai a chuvang in eh tuna Zoramchhana pa sawi hi a dik nge dik lo lo en ula tin Zoramchhana pa hi i channel hming kha eng kha? Funny Fani rai nine seven nia maw? Fani rai nine nine seven. Fani rai nine. F A N I fani R O I rai nine seven aw. Fani rai nine seven. Awm zia chu keini pahnih hi kan van duai a. Monetize. Aw ka han ti chho ve chiah a. Van duai thil thu ah kan ti chhe ve ve a kan channel hi. A van duai thlak khawp mai. Ka chhiat hnu ah min hmusit a. Chuan mi hmusit em em a a che ve a, kei pawh ka hmusit ve teuh a, chuvangin hei channel thar kan siam leh nia, ka in chawhmel ka rawn siam a, khawngaia min subscribe like tur khan i fb aw funny roy ninety seven nen khan i a link hi ka lo dah ang ani pawh, chu chu khawngain min subscribe dun dun turin. Khawngaih takin. Aw khawngaih takin heti tih kha a vai a vai lutuk. Vai deuh i thilo. A hei chu maw hei chu tunlai chu international ni tawh. A international ni tawh maw. Aw khawi anga pawh ka la kha kha pawh khawi takin ka sia em. Kha kha chu hei handshake kha maw. E covid nineteen takin.

Khang bo zo zat e kha kan ui a a thar ka rawn ti leh hi khawngaih a min lo subscribe turin kan ngen cheu a ni e um kan lo many dang a ka inkawm leh dawn i min lo ngai chang thin rawh u eng eng emaw ka rawn ti dawn awle kan lo meh kan lo meh.